Hello, Elinu ka si nan dam ceu na maw? Zom hello he. Kan ha kha khulipi hi zeitluk an da a do tio. Amak khau tuk mak khau to tu ka dir na he hun tu mong bolung kun khan se. Ini ni hin ka kal nak ding hun chu khukada selai ti sa chon kan lai mi ni eh hon thil pakhat asung loi tuk mi kan ingai mi pu phiak thlorh an tahnak hmun ah khan kan kal ṭi hna lai ti zeitindah mah pu phiak thlorh tahnak ah hin zeila te hna dah an hman cun zei bantuk thiam nin dah an tah timi kha kan rak zoh ṭi hna lai i atu he hmaikum cun CND kan phan ṭhan lai cu te mah CND hlan ah kei zong kha thil dawh te kha order ka du e ka va order pa hna lai cun e a duhmi zong nih khan nan rak order khawh te se lai ti khoika dah si a hmun hna zong kha kan rak kal ti kan rak zoh ti hna lai e a hmasa bik ah la an zalnak a kan kal lai te la hi khuhlun na hmun khat khuthara hmun khat ha khathara hmun khat ti khan an zelete tu kan kal nak ding hi chu khuhlun na a se lai kan rak kal ti hna lai kha atu cu la a zelmi ka nu sin kan rak leng hna lai maw hello ka nu na thal tha maw eh na la zelmi te pe a dawh tuk he oh sisela ti ka nu mah la na zelmi hi zei la da se pula si pula si ti o phiak thloren hman ni pula si si o miak khat ah hen zei zat da si Mah miak khatte hin thongthum le zanga si ma hin thongthum le zanga si. Man thongthum ma hin thongthum thong ruk si. Oh thong ruk ma miak kha hin thong ruk si. Ma miak khat hi ni zeizat na rau ma ani. Mai hi ma thin ka fonh tik a hin ma jingka te ka zel le cun miak li hi ka zel ko zan nei sang pariat tiang phong fra. Oh nu hi ka hin ti lan zel nak o he pe tlai in ai ji da chim ni du in te ma. Oh Mahe atu la a kan zelhpiak ku saite tu chung zong hin kan i lawm tuk mahi la kan zelh ni te hin kan vai mit hang te zong ma ten hin a kan rin ni kan khutsak te zong hi tlawmpal te aning kan i lawm tuk hring hran ma bantukin phai le te zong a chan sau pi ma bantukte le zan ok te a um zungzal nak ka hi mi lawm ko nga chika hin te lai mi tampi zong he kan nu le rian he a kan sarpiak mi an si te saites tu hi a si i mah la zelh lawng an si lo i ti thiam zong a takmi kan nu le cun la zong ah hin nu lawng si loin pa zong nih a kan zelh piakmi zong an cun te mah pa i la a zelhmi sisem cun thiam an awhmi thiam an tahmi zong kha kan rak zoh ti rih hna lai tu ka phaknak hi hakha thar a si te hakha thar lamruk tonnak lamthlang li a kan si ka hin la zong an zel la zong an thlur i kan rak zoh hna lai kha atu cu la thlur nak kan kal lai i atu la kan thlur piak tu he pa se zong hnu ma bantuk la zel la thlur te hna hi nu rian long rak selo zu pa rian si chu he zamanu a thiam ning he uchong me he la pa zu na phon pathum pathum na phon mi si ti pathum la tle ni pahnih oh Tulio cu kan ram harsat tuk lio cucu ti rian zong hi a har tuk lio a si ko na tein mah bantuk ni pu phiak thlorh ni pakhat nih hin zeitluk in dah chungkhar cio hi ti rian a kan pek hi zohhmanh u la a zeltu zong kan um a thlortu zong an um la a bangtu zong an um a taktu zong kan um hi ti mah pu phiak thlorh ni pakhat nih hin chungkhar tampi rian a kan pek ai ti zohhmanh u a thlor ning hin u chung mi he thla la na thlur ah hin zeitindah nikhat ah zei zathrawng dah na thlur khawh miak hnih miak khat ah zeizat dah si thong li o se cun nikhat ah thong riat bak a hmu cu zom hanu hi nilin laka rian tuan hau lo thlan chuah lo te in hi zom hanu heti bakhan si a sunglawi to a tha tuk mi rian bak ko he Salati u cung mah la na thlurnak kong he ten zeidah chim na duhmi te um maw? ka chim duhmi zong zeizong cu um lem lo nan atu kan ram harsat ruang le kan ram bal ruang ruang hin ka he payan a tuan mi ka si. Payan le atu kan ram bal ruang ruang ha zeihmanh tuan a um lo e. sem ah rose hnang in atu zong la ka thlur mi le la kan tong ah zei zong a thlur zong he he ka tu na sa hum mi ponu rian pa rian ti don ka tuan na ka tu na he se ko sibak sibak te he a thiam zong a thiam to a tlak zong a tlak tok e pa ni thlur mi hi chu a tha zong tha deu khun men la te kro ko he pa he chan tha zong thong i te hi Vekhat van thluan mi he a za bak te se dawh lo ah a kero hi cu oh ma ti khan rang hau ti oh ti khan van rang hau oh setak setak ko dawh chin kha um ta dei ti lo zam hanu ma hi hi ma la an thlur ti mi zam hanu hi ma hi hi la pahnih ni se cho pathum pathum sui shi le la phun thum rang mi tleu mi le ai she mi tleu mi tleu mi mi ti an thlur i zam hanu hi ti hin a chuakmi su cu zeitluk in dah ti pu piak phorh hni pakhat a chuahnak khan a rian hi zeitluk in dah a tam hi cun innchungkhar zong zeitluk in dah rian hi a kan pek khawh timi kha ti ka te hin kan rak langhter duhmi te kha si Thank you.

kan ni laimi cu rian a har tu thawpa set lio le ve si tek in rian kan ngei lo pasal na cu ve tuma kan tuan a caan khoima caan te kan tuan hi bantuk te na kan tuah piak mi hi nan dihlak cunga hin kan i lom hmai lei zo pe tlai deuh te hin tuan awk zel awk te te thuat awk te te mu la kong te

Etu ka phaknak hmun hi Hakha thar lungphun tlang ah kan si ti. Mah lungphun tlang lei ah hin thiam sin in awhmi kha um i mah thiam sin awhmi hi kan va zoh hna lai i mah thiam sin awhmi hi Hakha thar zong ah um cun khua thar zong ah um i te kan kal ṭi hna lai. Mah rian hi kan Hakha khuapi te nih an ṭuanmi rian si kan rak zoh ṭi hna lai maw? Atu cu an tahnak hmun ah kan rak zoh hna lai maw? hello alo kha he mati hin si he thiam ta pu pu hni ta chi ti mati si he atu he na ban di bak sarua o si tak he tha tuk a do tuk e ma ni jun khat na ta a hen ze tluk da na rau nihni rong za rau nihni rong na rau ti o si tak si tak he se chen na ni lo nen ni hlo hi ta ze tuk da se

si taktak te hi a tah tah har ma a fawi ma a nuam ma har lem lo te si tak si tak ma na ta mi te cho na ta di bak si ti na van a e kan van zau ta ha ma o kan van zau ta ha lai o ti hin si ti hi semi ni zun khat si te kau a do to khi zam hanu ma ti hin pu ni ta nak chu ti hin skau hi E atu kan phang na ha chu thar se te kan zau hna ding mi cho te nai pu in ta mi ka se kau na khan hi ka han amak tuk mi chu atak tu he kan zau hna lai mo hello o kha zamanu hi atak tu hi zamanu hi athiam tuk mi Hi bantuk thiam sin zong hi pa bak nih a kan tah piak ko sazong manu zeitluk in dan thiam maw ala kha oh. Oh mi te hi thiam choi ti se ve ti hi kut in choi si ki zong manu he ah mak kho tu khi nu lawng ne rak thiam ni se lo pa hrim ni mu chi ma bantuk hen thiam ta le chi ke cho pa pawl hen idea ṭha deuh mu thawi ten te hna zong hi pa he idea ṭha ṭha an chuah kho le ti an zumnak hi ka ngei cikhat tein kan kan upa hi bia kan van hal ta lai ti mah hi thiam na ta nak hi sau cang ma sau lo na ka ta ka se khat sati so sati kan se la oh si tak si tak mah ta hi zai tin na thiam ning sen kan chim kau ha ma thiam ti hin cun mah le seng in sami khi si. Si si si. Kei zong he hi zei kan ti la si phak phak kan si tikah khin rian kha zei tikin rian thiam dih ka duh rian thiam dih ka duh ma ka kai ma zong khan nu rian pa rian ti lo khan ka zuam ka chu sa si si si Cawn lo ka cawng lo, cawn lo mit in keimah nih ka lamh ko. Na lamh bak ko ti. Direct an tin ka ta e. Sema ro sing ah hin ka nu nih khan kan ma cha hin tak ri a ka ti. Ka nu kan ta chu kan lau tuk. Cun sema ro ti chim ko si ke ti ma kan direct bang kan cawn lo khan ke dai ka lai. Ka ta sebak sebak hi bantuk hin ka theihmi ah kan cun kan lai pa hen thiam sin a tak hmasa bik pa a si lai te ka ruah ko zumnak ka ngei te na hoi dang ta pa tak ni in um ma na theihmi hna den ma pa te hin te hin tak ve pa te hin na thiam da ta nak kong le pe tlai in ji da chim na du mi te ma ke ma ka du mi che um ke ma ni khan ke ma tu le re tuan na phar keimah ka hmuh ning a cun maw. Cheu nih nu rian pa rian pi kan khuathat nu rian pa rian pi thleidan kan hmang. Le pa pa thiam ta chung ke pi na. Keimah ka hmuh ning tu tu hi a dang dang tuan ka hmuh. A tu cun le tama ke kan lai ka cu sang kan ka hmuh na. Sa kan tuan a hin. Nang a tu cu le tama lang kan sang da um ka hmuh. Zak khat a hin. thadam tein hin zunthum kan tah e le mm. zunthum kan tah ni hen mm. le tama na in kan sang deuh ni cha kan tuak a khan ngan mi he kan tha zong ol ma chun ni lin zong kha kan in ti lo ma chun kan ma ha kha khothar he pa he tak mi kan chom deuh i pa tu he tak ve na sai lo ti khi ka du si si si a se bak Sibak sibak te hika hin na mah thiamta zong hi atu nai kan upa chim bantuk khan cun nu rian deuh khin kan rak ruah a si hrimhrim lo pa zong hi an tah khawh tukmi cu an in sel a ti. Kah nihin i lazalnak la an thlurnak te pawl kha kan phan cang. Atu cu mah vialte an tahmi pinyin dawr ah khan an chiahnak thil a ngahnak ah khan kan va kalṭi hna lai maw? Hi cu hmunkhat an tahnak in ka zohpi ṭhan hna lai. Hello! Oh, ka han zo mani ti bak an chim. An ta thloma ah. Ai ka pi. Oh, na tak thloma ti. Hi, hi ti hin hi ti hi upa zong le hin rian bak he an nei kho ko hi ti hi an nan ta an nan nak ko. Ti ka pi zong he.

Sibak sibak te tu te hna cu lo rian te hna va ṭuan awk zong kha ṭha lo i ti nilinh nilinh khi nilinh in hau lo te i ka hin nai dem tang te tak ta si ti hi a ṭha tuk ṭha tuk sibak ko sibak ko ka le hin ka le hin kan u nu kha zong kan vun zoh rih hna lai o hi ka hin ka u ta mi hi cu nak mi se ko hi te u nang hi ta ni zun khat he ni se sa ṭhong ta na rau 嗯。 Nikhat aw siubak na ṭhawng bak aw a si tak si tak aw aw si lai cu ti siubak siubak hi ṭha tuk mi cu cun ka lei hi zong hi kan nau nu zong hi a tak ve rih hi ka nau nu zong hi si eh i ka u ma thiam na ta nak hi sau cang ma sau tuk cu si lo ti mi hi ta ni zun khat hi ta eh zeitluk din rau ni ni ni thum chong ah ah ah ah si tak si tak ni chu kan thong pak si ta ti a hana hi ta ma bantuk na ta hna hi ta zeri den rak tuan ton

Si, tak, si tak. Ota, ota ti, si bak kau i, ni ka unu a chim cang bantuk han ti hi bantuk hin, zei ka tila ma hi, hi zun khat, na kan bawmhmi nih an innchungkhar hi tampi he an thaithawh an zanriah hi tampi an lungretheihnak he kan van chan khawh hna te bantuk te hni tete bantuk pu hni thiam sin te pawl thazang kan pe tu ramchung ram le unau zong nan cung zong kan i lawm tuk timi kha van chim chap ka duh nan kut kha phak pin nan tha kha kan chuah biak rih ko ti zong kha chim ka duh hi ka hna ti zong hnu hi khan se ti ka nau da hi hi na tuahnak hai sau cang ma mm Sangpa te, makha tu na na zelh mi hi pu si ve te. Nang na zelh dan hi phun dang te si, dang cu hitin an kut in an zelh nak cu hiti hin si, zeidah a dang ni ti khi. Thiam phei phei nak si te, hakha thar lei kan hmu mi hiti chon hnu pawng an zelh mi ti te kha, ka hin je phau hin ti hin zelh than si ko hiti. Ti hin si, phai hiti hin na mer ma. Oh, oh, ka thiang cang makha kha. Hika thiam tanak te khan hitin a choimi te kha te oh si si si si ka fiang oh ai kha ka rang tuk de ma hi hi cho khothara kan se in khat a me hi mun khat an tak in pa chak thlang cheu kha an se hi ka in tanga hen mun khat da an rak tak tin ha he um har pheng tu bia jong i ru pa hen tha to ke kha se se danga kan mun kal tha ri tha lai Khah tu cu kan kan kal lai ti cun atu na i kan rak zohmi la an thlurnak siseh la an zelnak an tahnak vialte te an chuahmi bu piak piak thlorh ni pingin bak ah khan kan ka kal hna lai. Kan ṭumṭi hna lai. Ka seh, ka seh. Kha dawr kan phan cang zaman a hmai hmana hi ti bak kan si cang. Hello. Kan in leng hmai e. Hello. Kha zaman hi signboard te hi sites to ti se. Oh hi kan te pu vial te rian akan pe tu Siama Rose sina he kan rak phan te. Hello Siama Rose. Hello. Hey, lo kha hi ka hin ti. Na dawr hin na dawr ah hin zei bantuk khi dah na van chiah hna? Na dawr ah cun mo pu le thil sa tete le atu thiamta nak i an hman mi thil ri pawl hi kan zuar. Si ti o si tak si tak thil sa le thil pawl nu cun thiamta nak ai herh mi pawl kha si ti ka hen chichia teten angki zong hi an chia ma cun a sah mi zong khan te a than zong in khan an tah cia mi kha an chia hna e now ma rus ma te hi ka van thut ta la mo ma ka te hi ka van thut ta lai ma te hi ado men na te

an can stock kha si ta tampi kan nei ko ka heng ko pe den cha zong in kha cha anga thi cha zong si zong a thi cha zong kha te khen cha anga si si si tha tuk e ram chung ram leng zong ni khan cha kho se lai chu te si si si si tha tuk e ma ka hen he hi ka hen du mi tin du mi color he a pun tling in ka hen a um me te a tuk aa hrukmi bantuk hin ka hihi duhmi paoh in rak order cun kaw paih khaan zong in ngah khaan piak lo zong a ngah cun nan duhmi pungsan te zong ṭhit piak ko hnga ti he si selo sia mama ka hen pu hi phun se zut nan nan ngai i phun se zut nan chia hika ah hin mo mama tu pawl he a tung zong a phai zong a za te pu se a pawl zong hi kan nei ma ti in design zong hi mo va te thoi mai mom hi ka te hi a von di i mai mom kan nei lo mah pawl hi cu a tung ah hin la kan hman i a phei ah hin pu kan hman pu ah hin suk nga mi zong kan nei suk nga lo mi zong kan nei a man foi mi a man fak mi ti a phun phun u mi ti ma te hi kan vun zoh la mu ma te hi a man fak mi si ku u zau a cu a design so a khat di a khat di na ten kan hman mi la te kha a dang si si si tak te ma chu mi chu suk zong suk kho nga Sikanak si suk a nga ko o wam to ke chu suk a nga deuh lo a si a fek deuh lo kan ti le chu te ani hi chu a si hi a fek deuh sutak sutak ti se ma ma ka nin thiang deuh in vai in hal ka du iti ma zeitik in ta ma re hi zeitik in nan thok e ma thiam ta na ke ti zei bantuk tin ni he da na rak thok ni se Sigur kalok. Mah thiamtah hin thong ni kul le ni August ni ni ah khin zungkhannak de kan rak chuah. Mah lio ah cun Hakha ah hin thiam sin a tak mi he kan rak tlawm ngai ngai. Minung panga hrawng kan rak si i kan mah mah pu kan ṭhet sak cu minung pakhat he kan rak ṭhes te kan rak sa ni August ni ni kum thong ni le kul le ni ah khan zungkhannak kan chuah. Atu kan chuah. si. Mah kan rak tuah ka rak thawknak a ruang cu ti mah hlan ah thiamsin hi thawng hi hleiriat in ka rak tuah bel cang. Natein Laitlang ah cun la thiamsin tak mi an tlawm tuk ruangah khan kan rian kha a rak tlamtling kho lo i chikkhat kan i din kan i din i thawng hi tulit ni ah khan pu pawl he ah, kan test ṭhan la hi kan kawl cun thiamtak mi a um chunte kan tuah i mah kan thawk ṭhan mi kha a si i mah kan thawk ka rak thawktu nak a ruang kha cu laitlang ah cutin kan ti lai nikhua ram bantukin lung to bantuk zong a chuak lo thil man fak zong a chuak lo mah tikah laimi nih kan neih ciami thiamtah mang in hin rian ngei lomi nih rian hmu ve hna seh kanmah ca zongah ṭhahnem seh timi hi ka rak ruahmi cu si ko. Si si si ṭha tuk zawn ruahnak te he a kan tuahpiak tu siam ahcun zongah kan i lawm tuk iti mah na rianṭuannak ah hin thiam sin hi ta leizaṭhuang ta na hman cun la thlur siseh la zelh Cun thiam a awh tu hi ta minung pa zeiza hrawng hi dah na ngaih hna e nan tuan ti timi ti khan a kan chim kho hnga ma. Atu lio atu lio ah cun thiam kan ta na hai kum khat leng si chang e te tu lio te hi cu rian tuan ti mi hi thiam tak mi hi song nga leng kan nei cun bai lau la a zel mi le a thlur mi hi som nga leng he mah hi rian kan ṭuan ṭi hna atu cun thil ṭhimi an um ko paih denmi zong an um tikhin kan ṭuan ṭi hna ṭuan ṭi hna ti si cun a zapi buak tlak in za leng thawng nan um tina si cu ti za leng kan um si si sunglawi tuk ti i kha mah mah wan set pakhat hi ram chung ram leng um min na kan bawm tikah hin amah chil lawng he na kan bawm khi se lo a rian ṭuan tu tu nai kan langhter mi te te a hme bikin lat pur in si se la zal in chiam o in mah vialte zong kha rian nan pekchanhmi hna a si caah khan ti mah thil na kan bawmmi ah an thil lawng kan cawk te hna si lo khan chungkhar ti an harsatnak pakhat pahnih tete zong kha na kan rak bawmh hna timi ruahchannak ding na kan rak cawk zungzal lainak ding kha kan in sawm hna i atu cu mah mah hi tahnak ca a herhmi la pawl tete zong kha ka ngei a ti te cun a thiam thil tete hna zong kha ka ngei a ti kan rak zohti hna lai kan pu la tete zong kha a chiahmi um cun thiamtahnak a herhmi thilri tete hna zong kha ka chiah a ti te kan rak zoh ṭi hna lai. Mah tete hi ta zei bantuk dah an si hman hi la an si kula an si mah te zong hi mam tu khi ni lo jeu lo te aman foi mi a fak mi la ti khen um i aman foi mi khi chu a fawi tein kan zuar ve a man fakmi hi cu quality tha tein hi cu fak tein kan zuar ve i la hi mati zelh cia in a rami um zelh rih lo in a rami an um si tak si tak mi hi ma bituk hi zelh a haumi si si ti zelh cian ta nan zuar ma nan dora hin ma pung pawl hi oh pu pawl hi zelh cia cu kan zuar lo ku um zelh rih lomi deh hi kan zuar si ti si tak si tak Thiamsin ti simi hi tah nanmah nih maw nan chimhmi hna si zeitin na si? Mah hihi. Mah hi a cheu thiamta cun a duhmi an vun um sual ahcun mah kha kan chimh tawn hna. Mah ku hi cu thiamta a thiam ciami si. Thiamciami si ti. Si. Thiamta cun duhmi an um ahcun ka kheng free tein kheng kan chimh hna. Si ti bang nan chimh hna ti. Si tak hi khuate uc a van tah mi kun vun zoh hmanh la eh. Misau tuah. Oh oh oh. Sepak he van lam pa ko van tak pa ko man ku na ta ning te kha. Chinmi hi cu pula pawl kha zet ciami pawl an si te mah tahnak ca herhmi pawl te si ṭha tuk ṭha tuk cucun thiam ni bantuk thiam sin tahnak a herhmi thilri zong kha a ngei i te kan rak zohti hna lai tunai kan kalnak hakha thar lei i an zelmi la pawl lawng te bak an si ko hi zong hi pu la hi a tleu hrim a tleu aa dawh tuk te

Mah hi Lai hna, India le a rami Lai hna si. Sitak sitak. Sitak ti hi. Tha tuk. Cu lai kep tete zong ka hmuh pa mi lo hi ka han ti. Lai kep tete zong kan nei. Si si tha tuk tha tuk.

si tuni tiang kumkhat leng rian kan ṭuan khawh nak hna hi ramchung ramleng i ummi kan unau hna nih tampi thazaang nan rak kan pek ruangah khan a si i hmailei zongah atu Elinu nih a langhter cang bantukin Lazelmi thiam a takmi le an rian an pehzulh khawhnak ding caah cun ramchung ram ramleng i unau hna nih ti tampi thazaang nan kan pek hrih kha a hau ko ti kha chim ka tu sisel te sunglawi tuk e mu chu chun thaizing songah khan te keima elin rol chonak phais te min khan kon ma kol ram lai sumilam pariat a zing lai pariat a kan la thla na ka kan ngai lai te hika hin scientist tu nih khan lakidro a tuahmi tete zong kha ummah kha te khan thazaang rak pek cio ding le kan life te rak zoh ding le life ah thil hna na poh khawh sualmah cah cun kan life te zong kha rak kan telpi cio ding kan in sawm hna kan i lawm tu na kan leng kan i lawm tuk Tiang Saite Sto thazaang a pe i a bawmchantu ramchung ramleng ummi u le nau hna nan dihlak cungah kan i lawm tuk thaizing suimilam pariat ah kan rak an tong ṭhan hna lai. Bye bye.